Zaangfah zawnruahnak thinlung kut ngei ko timi tlawmpal te i hrawmh a duhmi a si. Tuah sullam zeidah a si ti ahcun Mi pakhat nih harsatnak a tuarmi kha keimah harsatnak a si ve ko timi thinlungput khi a si. Lungrethei ngaihchiat a tongmi, harsatnak a tongmi kha a harsatnak vialte kha keimah ta a si ve, keimah tuarnak a si ve ko timi thinlungput he biaphi sinpiak duhnak thinlungput kha Zaangfah zawnruahnak thinlung put kan ngeih khawh taktaknak dingah cawn dingmi pahnih kan nei. Timhmi ngeih le tuahsernak in langhter a si. Timhmi ngeih kan timi cu mi pakhat i harsatnak vialte le buainak vialte a tuarmi vialte kha keimah tuarnak a si ve timi lungput kha a si i tuahsernak in langhter kan timi cu harsa mi nu asiloah harsa mi pa nih an tuarmi lungretheih ngaihchiatnak vialte kha ṭha tein va zohpiak i va bawmhchanh khi a si. Tahchunhnak ah, a harsatnak vialte le buaibainak chung in phaisa ah a chambau maw? Phaisa in va bawmh. Ruahnak a chambau maw ruahnak va cheuh, a thazaang a der maw thazaang va pek khi a chim duhmi a si. Cucu tuahsernak in langhter khi a si. Hi pawl vialte kan tuah dih khawh lo hmanh ah kan tuah khawhmi pakhat cu a um ko. Cucu zeidah a si ti siahcun mithmai ṭha va pek khi a si. Mithmai ṭha pek hi a sunglawi taktak. Cucu Mirang nih sawing asiloah giving smiling face khakha a biapi taktakmi a si. A biapi bikmi in kan tuah dingmi cu pakhatkhat tal va tuahpiak kha a biapimi cu a si. Mother Teresa nih cun vawleicung ah thillian ngan kan tuah khawhmi a um lai lo nain kan tuah khawhmi cu thil fate a si zongah dawtnak in thillian ngan ah serchuah ding kha a biapi taktakmi a si ti kha a chimmi a si. Cucaah thil liannganmi chungah ai telmi, a liannganmi le a tlamtlingmi dawtnak in khan pakhat le pakhat hi mithmai ṭha i pe hna u sih ti hi chim ka duh ṭhanmi cu a si. Zeicahtiah cucu hmual a ngeimi a si caah a si. Zaangfah zawnruahnak thinlungput kan ngeih tikah thil fate a simi zong kha lawmhzia chim a kan thiamter ṭhan. Ruah awk kan rak theih lomi thil zong kha ruah awk a kan hngalhter ṭhan i kan nunnak ah lawmhnak bia chim kan thiamter ṭhan. Tahchunhnak ah, mitcaw mi hna na hmuh hna tikah nang a mit ṭhami na si kha nai lawm tuk ṭheo lai. Ka chimmi bia a theitu a hna a ṭhami na rak si kha nai lawm tuk ṭheo lai. Pumtlamtling lomi hna na hmuh tikah pumtlamtlingmi na si kha nai lawm tuk ṭheo ko lai. Kutdok mi hna na hmuh hna tikah Kutdok hau loin eidin kongah a chambau lomi na si kha nai lawm tuk ṭheo ko lai. Ngakṭah nulepa nei lo hna na hmuh hna tikah cawmkengtu ṭha nulepa na ngeih rihmi kha nai lawm tuk ṭheo ko lai. Sizung ummi dam lomi hna na hmuh tikah a dammi na si kha nai lawm tuk ṭheo ko lai. Cu vialte ruah khawhnak thinlungput kha kan herh taktakmi a si. Cucu zaangfah zawnruahnak thinlungput kha a si ko. Lamkam ah a ummi an si zongah, zei bantuk an si zongah nang Pathian dawtnak in pum tlamtlingmi le thinlung tlamtling, tuarnak tlamtling a ngeimi, taksa tlamtling a rak ngeimi na si kha nai lawm tuk ṭheo ko lai. Kan nunnak ahhin lawmhnak bia chim ding hi tampi kan ngei cio ko hna. A fawinak cun zaangfah zawnruahnak thinlung kut ṭha tak kan ngeih ahcun a hlan ah ruah awk kan rak theih lomi le chim awk kan rak theih lomi thil vialte hi a kan hngalhter ṭhan i kan nunnak ah lawmhnak bia chim a herh zia kha kan rak theih ṭhan. Cuticun Pathian dawtnak in kei hi a van ṭha tukmi ka si, Bawipa dawt tukmi ka si ti kha kan hngalh ṭhan tikah kan nunnak ah lawmnak in kan khat ko lai. Vawlei mi vialte nih thil ṭha an tuah dih khawh men lai nain dawtnak taktak he tuahmi cu a theipar a thlum i mi zong nih an tlaihchan. Sinain dawtnak tel hleng lo zong in thil ṭha hi tuah khawh a si nain Mi nih a theipar an duh lo, a thlum an lo caah a si. Cucaah vawlei ah a biapimi cu nun hi sullam ngei tein nun ding hi a biapi taktakmi a si. Kum zakhat na nun zongah na nun sullam a neih lo si ahcun khakha a lakka a si ko lai. Cucaah caan tawite chung kan nun lio ahhin zaangfah zawnruahnak thinlung put hi ngei cio ko hna usih law nun hi sullam nei tein hmang ko hna usih. Jesuh nih a kan dawt bantukin kanmah le kanmah zong kha i daw hna u sih. Na nu le na pa zong kha daw ko hna. Na hawikom, na hawinu, na hawipa zong kha daw ko hna. Cucu a kan cawnpiakmi vawlei cungah thil ṭha bik a si. Zaangfah zawnruahnak thinlung put kan ngeihmi kha a tak in tuahsernak in langhter ko hna u sih ti kha tawpate i hrawm ka duhmi a si.